Bence. Azajyk özüň hakkynda aýt, aýsana. Şwesiýaň gyzlary nära owadanmy? Akyllyja, akyllyja, şol bir bolşy. Öwüň, öwüň gelin şeýle. Eýran türkmeni. Dogry. Özümiziňkilerden. Jemşit agaň gyzynyň adamsy. Siz sag boluň siz gelleňiz. Ha, indi adamlary zorlap çagyrmaly bolýar gelin diýip. Şwesiýanyň Göteborg şäherinden, şäheriniň üçünji günden hemmä salam. Siz bilen şu wagt Göteborgyň a diýmäýin, Şwesiýanyň iň gowy iň gowy gelnejesi bilen tanyşdyrjak. Gelnje. Azajyk bir özüň hakkynda aýda aýsana. Sen aýdaýma. Yo, aýda. Utanma. Gelese videom görýän kişiler bir 100-200 kişiler. Kim görýän boldy, görýän gowy adam diýär.

Gezmäne çagyrýar sizi Göteborg gaty owadan şäher diýen görýäňiz. Bärde Akkom bar, Akkomy-da tanaýaňyz. Olam bir tozan. Ine agaçlaram gül açyp başlady, gaty owadan. Adamlar bagtly, dünýäň iň bagtly altynjy, altynjy ýurt diýýär dogrymy şol? Sen Beýikdaş diýmediňmi? Ýa alty kent. Alty diýdiň. Şu adam Genji-Bärde Näme köçe? Şeýle köçe, şu köçe. Karolin sportivny ploşad diýýär. Ha. Soňat iň meşhur köçeleriň biri aýdýan. Dogry. Birim Şwesiýa dünýäde iň köp adasy bolan ýurt eken. Şony bilýärdiňizmi?

Bir şwesiýa hakynda biraz aýdaýyň. Men indi nä bärde turist, şonuň üçin kän bilemok. Indi bärde ýaşap ýören biri gürrüň berse has gowy bolýada. Ýa çyndan men geplemeli hiç gowy däl. Hä, aýdyp bermek, geplemekde ýamanla diýseň ýamanlap bereýin diýip. Ýa meň ýanymda köp gürleýäňiz ýöne kameraň garşysynda şu wagt aýdyp otyrsyňyz. Şeýdip sataýsam. Men meň birinji o kamera alýan wagtym menem şon ýalydym. Şu wagt ýöne biraz ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişip başladym. Men indi sen ýaly ýutuber boljak.

Oguljygy agta agtygy saçyny kesdirýän eken, birinji saçyny kesdirýän eken, şoňa galpak toýuna myhmançylyga barýar. Bärde nähili galpak toýda bile görer. Aňyrda wideo çeksem bolarmyka? Rugsat bererlermi? Anna galpak toýuny görkezer. Allam. Ukulele hemişe ýanymda. Akgama sen bir zat diýjekmiň? Säher dynma ýa. Ey, ýaman utanjaň aýdyn. Men kirimçe bu video gaty köp görüler gelince. Siz bolaňyzça. Näme diýýäňiz?

Göwher gyzylly näme zada ha? Almas. Tram. Düşür ondan ama. Almas. Almas. Tramwaylaram gitse eken ýöne köp gowatnaýarlar. Başga Şwesiýa hakynda näme aýdyp bolar?

Bir hili başga bir ýanyny öwünse-de bir hili şondan bir hili ýigrenç bilen seredýär ekenler. Muny gelmäkäm görüpdim bir wideoda. Ýöne gep etmän galýarlar. Walaý gep görmeýän millet barmy? Hawa, ora dogry. Ýoh, sowap başlady. Ýöne gep edişleri kanuna girýär ýaly. Kanunsyz gepler. Bulam H&M bäriň zady öz markasy şwesiýaň. Hemeden arzany. Hawa bärde çyndan hem arzan. Bäri eger bärde ýaşaýan bolsaň-a moda ýakyn. Diýen gelip gördüm. Her kim tigir ulanýan gaty köp. Şuna kanallar bar. Geçir geçir geçir. Ananda eger galpak toýda ýaşuly rugsat berdi aňyrdan video çeker. Dostlar, şu wagt e, Eýran türkmenlerine geldik.

Oda Tailandyň ta osa taraplaň damaklaryndan. Hum. Owadan görünýär. Hum. Sag boluň Seýdap çagyraňyz üçin köp köp. Sag boluň geleniňiz üçin. Dat. Çagajygam kän görkezdirmedi şoň üçin dat.